Фӕндзӕм сӕр Бахӕццӕ сты денджызы иннӕ фарсмӕ Гадарайы бӕстӕмӕ. Йесо бӕлӕгъӕй куыддӕр рахызт, афтӕ зӕппӕдзтӕй йӕ размӕ рацыди хӕйрӕджджын лӕг. Уый зарди зӕппӕдзты, Суангӕй рӕхыстӕй сбӕттын дӕр ничиуал фӕрӕзта. Бирӕ хӕттыты-иу баст ӕрцыди хъадамантӕ ӕмӕ рӕхыстӕй, фӕлӕ-иу арӕдывта йӕ рӕхыстӕ ӕмӕ-иу ныссаста йӕ хъадамантӕ. Уый басӕттыны хъару никӕмӕ уыд. Иудадзыг ӕхсӕвӕй-бонӕй хъӕр кодта зӕппӕдзты ӕмӕ хӕхты, йӕхи хоста дуртыл. Йесойы дардмӕ куы ауыдта, уӕд ӕм ӕрбазгъордта ӕрзоныгыл ӕмӕ ныхъхъӕр кодта. Цы дӕ хъӕуы мӕнӕй, Йесо, Дунедары Хуыцауы Фырт! Хуыцау хатырбагӕн хъизӕмарӕй мӕ ма мар! Уымӕн ӕмӕ йын Йесо афтӕ загъта.
Ӕнӕзӕгъинаг рацу ацы адӕймагӕй. Йесо йӕ бафарста. Дӕ ном куыд у? Уый йын загъта. Мӕ ном Легион, уымӕн ӕмӕ мах бирӕ стӕм. Ӕмӕ лӕгъстӕ кодта Йесойӕн, цӕмӕй сӕ уыцы бӕстӕйӕ ма арвита. Уым уӕлхох хызти хуыты стыр дзуг, ӕмӕ дӕлимонтӕ куырдтой Йесойӕн. Хуытӕм нӕ барвит, цӕмӕй сӕ мидӕг бацӕуӕм!
Йесо сын бар радта. Ӕнӕзӕгъинӕгтӕ рацыдысты уыцы лӕгӕй ӕмӕ бацыдысты хуыты. Ӕмӕ уыцы дзуг уыдаид дзы иу-дыууӕ мины бӕрц, къардиуӕй денджызмӕ фехста йӕхи ӕмӕ фӕдӕлтон. Хуыгӕстӕ азгъордтой ӕмӕ хабар радзырдтой сахар ӕмӕ хъӕуты, ӕмӕ цы рцыд, уый фенынмӕ рацыдысты адӕм. Ӕрбацыдысты Йесомӕ, ӕмӕ, дӕлимонты легион кӕй мидӕг уыд, уыцы хӕйрӕджджыны федтой йӕ дарӕсы бадгӕ, йӕ зонд йӕхимӕ уыд афтӕмӕй, ӕмӕ старстысты. Цы рцыд, уый фенӕг адӕм сын ракодтой хӕйрӕджджыны ӕмӕ хуыты хабар. Уӕд Йесомӕ райдыдтой хатын, цӕмӕй ацӕуа сӕ зӕххӕй, Йесо бӕлӕгъмӕ куы бацӕйхызт, уӕд дзы раздӕры хӕйрӕджджын куырдта, цӕмӕй йӕ уадза йемӕ. Фӕлӕ Йесо не сразы ӕмӕ йын загъта: «Ацу дӕ хӕдзармӕ ӕмӕ дӕ бинонтӕн радзур, Хуыцау дын цы сарӕзта ӕмӕ дӕ ме хорзӕх куыд равдыста, уый тыххӕй». Уый ацыд ӕмӕ дӕс сахары райдыдта дзурын, Йесо йын цы сарӕзта, уый тыххӕй. ӕмӕ иууылдӕр дисы ӕфтыдысты. Йесо бӕлӕгъы денджызы иннӕ фарсмӕ куы ӕрбаздӕхт, уӕд ӕм ӕрӕмбырд бирӕ адӕм. Денджызы былгӕронмӕ куы уыд, уӕд ӕм ӕрцыди синагогӕйы хицӕуттӕй иу, йӕ ном Иаир. Йесойы куы федта, уӕд ын йӕ къӕхтӕм йӕхи ӕрыппӕрста ӕмӕ йын тынг лӕгъстӕ кодта. Мӕ чызг мӕлгӕ кӕны, ӕрцумӕй лӕрӕвӕр дӕ къухтӕ, цӕмӕй сдзӕбӕх уа ӕмӕ цӕра. Йесо араст йемӕ. Йӕ фӕдыл цыди бирӕ адӕм ӕмӕ йӕ цъист кодтой. Иу сылгоймагӕн дыууадӕс азы дӕргъы йӕ туг цӕуынӕй не нцад. Бирӕ дохтыртӕ йын бирӕ хъизӕмар бавзарын кодтой, цыдӕриддӕр ӕм уыди, уый иууылдӕр бахардз кодта, фӕлӕ йын ницы феххуыс. ӕрцыди фыддӕр уавӕрмӕ. Йесойы тыххӕй куы фехъуыста, уӕд чъылдымырдыгӕй ӕрбацыд адӕмы хсӕнты ӕмӕ йын бандзӕвыд йӕ дарӕсыл. Уымӕн ӕмӕ хинымӕр дзырдта. Ӕрмӕст йӕ дарӕсыл ын куы бандзӕвон, уӕддӕр сдзӕбӕх уыдзынӕн.
Туг уайтӕккӕ банцад йӕ цӕуынӕй, ӕмӕ сылгоймаг буарӕй банкъардта, йӕ низӕй кӕй сдзӕбӕх, уый. Тых дзы кӕй рацыд, уый Йесо уыйадыл банкъардта, разылд адӕммӕ ӕмӕ загъта:
«Чи бандзӕвыд мӕ дарӕсыл?» Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ йын загътой: «Адӕм дӕ куыд цъист кӕнынц, уый уыныс? Уӕддӕр ма фӕрсыс, чи мыл бандзӕвыд?» Фӕлӕ йыл чи бандзӕвыд, уыцы сылгоймаджы феныны тыххӕй Йесо адӕмыл хаста йӕ цӕст. Сылгоймаг та, цы йыл ӕрцыд, уый зонгӕйӕ, тӕрсгӕ-ризгӕйӕ бацыд Йесомӕ, йӕ къӕхтӕм ӕрӕппӕрста йӕхи ӕмӕ йын ӕппӕт дӕр радзырдта, куыд уыд, афтӕ. Йесо йын загъта: «Мӕ чызг, дӕ уырнындзинад дӕ фервӕзын кодта. Цу фарнимӕ ӕмӕ нӕ низ у. Йесо йӕ ныхас нӕма фӕци, афтӕ синагогӕйы хицаумӕ ӕрцыдысты йӕ хӕдзарӕй ӕмӕ йын загътой: «Дӕ чызг амард. ахуыргӕнӕджы ма сфӕлмӕцын кӕныс?» Фӕлӕ Йесо уыцы ныхӕстӕ ницӕмӕ даргӕйӕ синагогӕйы хицауӕн загъта: «Ма тӕрс, ӕрмӕст ӕууӕнд!» Петр, Иаков ӕмӕ Иаков ӕфсымӕр Иоанны йеддӕмӕ Йесо никӕй бауагъта йемӕ ацӕуын. Ӕрцыдысты синагогӕйы хицауы хӕдзармӕ. Йесо адӕмы федта тыхстӕй, кӕугӕйӕ, сӕ хъӕлӕсыдзаг дзыназгӕйӕ. Бацыди мидӕмӕ ӕмӕ сын загъта: Цы стыхстыстут ӕмӕ цӕуыл кӕут? Саби мард нӕу, фынӕй у. Ӕмӕ йыл худтысты. Фӕлӕ Йесо се ппӕты дӕр рарвыста ӕддӕмӕ. Йемӕ райста сабийы фыд ӕмӕ мады, стӕй йе мбӕлццӕтты, ӕмӕ бацыди, саби кӕм уыди, уырдӕм. Ныххӕцыд сабийӕн йӕ къухыл ӕмӕ йын загъта: «Талитӕ, кум!» Ома, чызгай, дӕумӕ дзурын, рабад.
Чызг уайтӕккӕ рабадт ӕмӕ райдыдта цӕуын. Цыдаид ыл иу-дыууадӕс азы. Се ппӕт дӕр стыр дисы бафтыдысты. Фӕлӕ сын Йесо тынг бафӕдзӕхста, уый тыххӕй мачи базонӕд, зӕгъгӕ. Стӕй ма сын загъта, цӕмӕй чызгӕн радтой хӕринаг.